a he thomi na we vhatukana vha vhevha vha tshi funa u tou tshinya vhathu u tou ri mugede ndi ene a khou shumaho a khou dzhia tshantsi ha vho tou nga vhathu vhone a vha feili kana na vhone a vha khou swika hone vha feila kha vhutshilo ngauri zwi tou nga hu khou pfhi le say for an example hu ngene a vhana vha miyanu eh, vhene vha khou ḓi nga vha ofhiwa ofhiwa nyana na vhone vhuthi vha vha thavhani zwe zwino a si kale kale vha khou ḓi lila uri ri khou balelwa u badela mini na mini u ḽa vho vho ṅwana wa miyanu vhe na na vhe na ḓi mu ambadza zwiṱrepe na ene a vha a khou ḓi si khou a- ndi amba uri a khou ḓi kwaila zwe zwino a si kale kale uri heyi dzi khou mbuyela na mini zwoṱhe nahone ndi tea u tou ṱuwa shangoni zwino vheiwe ni to ita ungari heḽi shango vhathu a vha khou feila navho to vha vhea ungari he ndi uri vhathu vha hone vhoṱhe vha khou kona hu si na zwine vha khou feila matshelo vhaṅwe vhathu vha tshi khou feila vhe ni mbo ḓi ita ungari hai havha hani hani na enewe na khou ḓiwana a khou pfhi u khou renga vhuṱiraka vho vhu sa ḓivhalei na ene thi a u vha a tshi ḓivha kha dzi challenge lini lini mara zwino ngori zwino zwa zwi khou ita zwino vhathu vha vho to zwi ita ungari ndi uri hai ha vha khou feila vha khou tamba vheiwe vhathu vhoṱhe a huna muthu a si khou swika hone muṅwe na muṅwe wa ṋamela thavha mara i ḓo ḓi fhira a ro fhira nahone uḽa muṅwe muṱhango wa vhe wonoyo wa pride no ḓihudza o to tshinyalaho a muṱuku a ṅwana thina ene o vha a khou ḓigoda dzi dizili dza vhathu nnzhi nnzhi a khou balelwa dzi badela mara why zwi sa ambiwi ngori vheiwe ni to funa iḽa zwa uri vhathu vhaṅwe vha khou feila ha vho tonga ndi uri e, e, e, vhaṅwe vhathu a vha ngo feila ngori hu kha ḓi continue hu khou feiliwa vhathu vhoṱhe a vheni vhe na ni khou hahopha vha khou ḓi namela dzi thavha mara vha nga si ni vhudze uri vha khou namela thavha vha to vhathihi vha nga si ḓi kha vheiwe vha amba uri khou namela thavha vha ḓo ḓiya kha vhaṅwe vha vhori a vho ri sitakula na mini zwoṱhe mara vheiwe ni vho to ita ungari ndi uri muṅwe muthu a khou feila u khou tamba vhutshiloni kana vhe ndi uri a vhe ni dzhia chance kana ni vhe ni wela kha dzi tight chances riṋe ri dzhia dzi advice kha vhahulwane vhane vha vhahulwane vhene vhe na kori ani ani ndi vhone vhene na vhone vha vha khou kuwelela vha khou kwaila mara zwino ngori zwavho zwi nga zwi khou nga zwi a vha khwine nyana ni vho to vha ita ungari ndi murena hayi vhathu kha vha ḓo ri to u tshinya vhathu mani thi roṱhe ri kha lwendo a u thu vhonu na ane o swikaho roṱhe ri kha ḓivha kha lwendo ende lune that's why tshipfi ri kha dzheni reisi arali ri khou gidima reisi zwo ri vhone vho takuwa phanḓa a zwi khou amba uri vhone vho swika ḓuvha ḽa u pfhi vhone vho wina ndi musi vhone vho swika ndi hone ra ḓo kona u tenda uri ho muno swika mara zwino roṱhe ri kha ḓivha kha lwendo a huna muthu na muthihi ane a tou ya u pembela kana na u tshi vho pfhi hei ndi uri havha ndi vhone vha- vhashumi vha vhukuma roṱhe ri khou shuma ah mara vhathu vha vho to zwi ita ungari ndi uri hai vhe ni khou tamba hu na vhathu vhene ndi kale vha vha si- roṱhe ri straṱani kana roṱhe ri khou lwa nndwa ende i nndwa huno no ḓivha uri yawe i ḓo succida ya nyi nga succida ndi hezwi zwine na wana matshelo ri tshi vho succida na na vhathu vha tshi vho ri nyala ngori vheni vha no no vha tshinya no vha khuzesa no ambesa uri hey nyinyi wa siti mini vhathu vhoṱhe vha kuwele na ya na tsheka dzi track record dza vha vhathu vhoṱhe nḓowana muṅwe na muṅwe u na zwine a ku feisa kana u na zwe a gowa through naho a tshi nga zwo zwi nga zwi khwine yana zwino mara vheni vho to zwi to nga ri hai ndi uri vhathu vhoṱhe eh, vha khou tamba u tou vha na nnyi na nnyi na nnyi na nnyi ndi vhone vha khou kona hoi a zwone zwi veiwe litshani u tshinya vhathu mani litshani u tshinya vhathu a hu na izwo zwine zwa khou ambiwa roṱhe ri kha lwendo lune ri a swika hone ra vhathavhani ra takuwa ra vhathavhani ra takuwa ra vhathavhani ra takuwa mara zwo vheni vho tou zwi tou nga ri ha upfhi arali ni khou nyaga dzi advice yani kha vho mugede na vho mugede a zwi zwone zwezwo